Zu mengem Livestream WWE 2K18. Ech freeë mech, datt der erëm all dobäi sidd. Sou, elo ass nach e bëssen d'Astellungen hei e bësse geännert hei. Datt der mech och gutt héiert. Sou. So, fängt man auch gleich an.

Sou, an ech hunn eppes Klenges virbereet fir haut den Owend, fir de Stream. Wéi am Universum hunn ech e klengt Wend a Stolz war jo des Letzt am, deen eent oder deen anere kuckt jo WW Live ëmmer, ech hunn mer virgeholl dat Event nozestellen, awer am Spill fänkt mer direkt un hei, WWUniversum, weiter. Sou, ech hunn nach eppes Klenges virpreparéiert. En hellen Sell hunn ech virbereet. Showbeginn. Do gesitt der alt d'Matcher kuerz, déi ech erstallt hunn. Äh, dat do war net derbäi. Dat a wéis de schossen einfach a wat schwannen dat kuerz. Mat ass egal. Loss mat einfach so lafen ech simuléieren dat. A go. Hell in a Cell, dat ass et. Leschte Pay-per-View, dat war Hell in a Cell an dee maache mer haut no. Ech hunn extra d'Matcher nogemaach vum Hell in a Cell, An, wéi gesot, wann Der eppes wëllt kommentéieren, da kéint een dat ganz gäre maachen. Dat ass einfach e ganz Optiounen. Things are fixing to get diabolical. Welcome to Hell in a Cell. In one of the most incredible venues in sports, we're coming to you live from Santa Clara. Häerzlech wëllkommen enker och déi nei déi erakomm sinn. Ech huelen haut Hell in a Cell, de Pay-per-View vun Vun den Slices elo war, do hunn ech elo no. Ech huelen d'Matcher all no hei, genau sou wéi se waren. Da fänkt mer direkt u mam éischte Match Wendy Orton géint den Jeff Hardy. Ladies and gentlemen, in a few short moments we will witness hell on earth and it won't be pretty I can tell you that. It'll be Randy Orton taking on Jeff Hardy. These fans are all revved up for this Hell in a Cell match and I don't blame em.

Ech wollt eigentlech e Stull huelen, mee iergendwéi geet dat net. Ah, elo klappt et. Tiptop.

Du wëss jo all wat e Bug ass, dat ass e Feeler am Spill ne, also do dierf net sinn dat heen esou do ewech do kuck, dat ass net normal bon. And now he goes for it a second time.

An et war et dann, ne? De Viper huet gewonnen. Wéi am Echten och, huet en och hei gewonnen. Ja, de Wendy huet net direkt vun Ufank un Drock gemaach, hien huet direkt net hei fir Zoufäll gesuergt.

Äh, sinn ech och äh, wéini gewuer ginn. Mee an dësem Match ginn keng Schrinn. Looks like she wants to beat her inside the ring. Ui. Becky Lynch with good timing there.

Oh, dat war net. Ech de hätt ech domat a kinnt och rechnen, datt et do vläicht kinnt kloppen. Mee bon. The Irish last kicker telling her opponents how she really feels. Ech kann och rausgoen, okay. Okay, cool. Nach besser. Komm, Charles, komm. Ah ne, sie entzielt sich nur bis 6. Ich muss raus, ja. Und da schon noch ausgezielt bin. Here she goes, back in the ring now.

Datt en kann Aktiounen man. Ah, mécht ganz säi Papp no, den Gene Breaker, direkt hannendrun. Säi Papp jo och Physikslehr, ee vun de bekanntsten, also zu senger Zäit, 80, 90er, do war e ganz mat dobäi. Häerzlech wëllkomm den den zweeten an d'Smile komm ass. Wann der wëllt eppes kommentéieren, da kënnt der dat ganz gäre maachen. Ech kommentéieren soubal ech kann. Sou, probéier mer d'Klécken enker. Allez, komm Becky, maach et! Komm schon. Nee. Ich komm nicht. Ich kann kaum blocken. Kaum blocken. Komm, na, komm, drun, komm. Alle Becky, mach es. I bet you feel foolish writing her off now. Remind me, how many times have we seen that tonight? Ja ka gewannen tip top war rich knapp a genau wéi am wierklechen huet gewonn awer schwere Match Charlotte huet mat net einfach gemaach. huet mat net einfach gemat Charlotte, dat muss ee soen. Huet mat allem dergéint gekämpft. Ech hat net einfach. Mee ech hunn d'gepackt. Becky Lynch huet gepackt. Ech freeë mech haut, well et huet an der Wierklechkeet och gepackt. Schued, datt dat d'Musek net kënnt héieren, datt ass wierklech schued, well et gëtt dem Ganzen enk eng speziell. So, da kucken ech eng Noriicht hei. Marsch speziell Team Matches. Wat kënnt elo? Wat kënnt elo? So, elo déi nächst Matches.

An den Lunatic Fringe dréint duerch haut e bëssen, wou ech schléiere géif. Do kënnt jo de WWE 2K19 eraus. Ech freeë mech och iech do am Stream ze gesinn. Sinn ech natierlech och mat Stream dran am Start.

An do gesäit en, hei, ech ginn einfach ran, probéier ranzegoen. Do, da gesäit en de Ringrichter, de geet direkt derzwëschent. Nëmmen zur Informatioun. Schön DDT. Top, top. Nice.

Tack deen muss een emmer anhëllefen soss klappt et dann net an komm ah lo tack lo ass en hot tack mee vue que dat ech äh, mat äh, ech kämpfe mat den zwee do ass den hot tack lo net gaang wann s du lo cpu auswiels wat deg matspiller cpu ass da wéi den hot tack gaangen ech wollt awer mat den zwee spillen

Sinn a kucken hei iergendwéi hei ze iwwerstoen hei. Allez komm, whip him, Arno, komm ran. Komm Seb, nee! Stees net esou an.

Kann Gott sei Dank blocken hei. Nach e Baseball Kick.

Sou, een Championship-Match geet ëm vill. Sou, wéi sech Samoa Joe drakuckt, wéi mengt Dir, ech wéi ech gesinn?

Schued, wou een d'Hai Stung nach anescht. Schéin, schéinen Move, DDT vun der Säit. Direkt e schéinen Elbow drop hannendrun.

Kommt Fans, kommt mat! AJ Styles brauch och är Hëllef hei. Schéin! Ah, dee war schéin. Dee war wierklech beautiful schéin. Wierklech flott. Ech probéieren et ze pinnen, mee et ass emol do. Vläicht geet se awer duer. Ja, et geet duer. Yes! Dat war natierlech och ustrengend géint de Samoa Joe hei. Mee säi Flying Elbow huet de Samoa Joe ausgenockt. Mir weift iwwe Champion. War de Match an mir gi weider. Wat hu mer da lo fir e Match? The wait is over. This one's for all the marbles and it's coming up next.

An ee schéine Clothesline. Dee war richteg nice. Wann ee vun iech vläicht weess, wie och dat Spill spillt an e weess, wien erauskënnt aus dem dem Hell in a Cell, dee ka mer vläicht drënner schreiwen, well well ech weess mëttlerweil net méi, wéi et geet an ech sinn och bal gaang probéieren, dat erauszefannen an hunn awer bis elo nach net erausfonnt. Egal, mir maache weider hei.

ganz bekannten Schauspiller an den USA an hie war jo och Catcher. An de Roman Reigns, deen dee ganz schwaarz gekleet ass, deen ass mat him verwandt. An do gesäit Dir erëm, dat ass och e bëssen an de Genen natierlech, ne, deen, well dat ass eben déi Generatioun. Säi Papp war jo och, dem The Rock säi Papp war jo och am Ring.

ze kämpfen, wéi och mat den Hänn. Sou, ja schéin. An e schéin DDT op den Stull hei. Nach emol der Drock hei. Lo muss en hei och mol de richtege Moment erwëschen hei fir den Stull ze plazéieren an der Eck. Dat ass ëmmer esou, et muss e ganz gutt zum richtege Moment ofwaarden. Ah, do geet et. Klappt et? Ah. Vläicht meng Chance fir et ze gewannen. Allez, Weapon.

Schéin, gesäit enker d'Animatioun, de Replay, pardon. Bëssen, ja. An du Waynes kann Titel huelen. Realitéit huet en doch gepackt an hei ass him d'Off gelong. Nächst Match ginn mer weider. Ah dat hei wollt mer zwar lo eigentlech net man. Mir maachen elo trotzdem einfach weider. War sou mat dran, man mer dat awer weider. Huet nicht och deen Titel nach mat derbäi? Hei geet och ëm den Titel an zwar ëm den Intercontinental Championship. Et ass mol elo net neben déi zwee Titele wann e gewënnt natierlech, et weess jo ni. Neville, kennt do vläicht ee vun den anere vun iech?

Paul, wéi souz de do? Sou, probéier emol den Nerv erop ze pinnen. Ech hoffen, et geet duer. Ja, an et geet duer. Dat Match hunn mer och gewonn. Tipptopp. Du krut eng Trophée, grad Kontrollfreak. Okay. Sou, an dat war eise Hell in a Cell PPV, Pay-Per-View, Event. An dat hei war och mäin Stream elo vun haut vu WW 2K18. Ech hoffen iech huet de Video gefall. Wann iech de Video gefall huet, dann giff ech mech natierlech iwwer e Like freeën oder abonnéiert mäi Kanal. Soen iech Merci fir d'Nokucken. A bis déi nächste Kéier. Äddi!